okay um namhlanje tayikwenu mina hi mina mulamula wisdom and eh, proud tsonga nende bashful wa ndhavuko wa ka hina naswona na tinyungubyisa hi ririmi ra manana naswona i ra i ra tatana kahle kahle um sweswiwa munhu ntohi u lo jikajike hinkwalaho ni a a cape town lahawani a kusuhana hala green point hala van'wana ve hambi hi le kensburg Heyi mina ni nga mi hembela no tibyela ku mo ni ku condocondo ni ya ni ya vona leswiwani swa va nge beach leswiwani swona a swi sasekini swona swibede ni nga ka ni nga vulavuli ko tala so va ka hina a ni ta mi byela swi swin'wana leswi a swi ni ba xifuva hi ku ri loko mo swi cheka kahle vanhu vo tala va chava ku ti tlurisa. va pfulapfula leswa tipapa ta vona ku va famba loko ni ku va famba ni vula ku va explore-a va explore-a nyana tindhawu mi ndhawu leyiwani a no yi tiva mina no tibyela ku ni ku ri hayi mo ri mina na mina ni ya ni ya lahleka ku fana na lava van'wani lavawani ma vona no tibyela ni ku mehe. mo ri na mina ni khoma mepe ni vona ku ri loko no fambisa tano ki swi nga va njhani and so hayi no ni fikini hi mina wa loyiwani kusuhana na na ndhawu ni ri na lwandle ya i harhu ri sasekini a va hembi mani no chava ku ku nghene a ni hi chava ku nwela hi na bee tolovele ku khida va swidan'wanini hayi lwandle e lwandle ve ri ri nga ku mi ta ri na vanhu va ta va ta hlambe mabadi kwala. Ewa ta munhu wo tshembatshemba ngo swilo na heyi hina ve le kaya na hina ha vona hi tshemba ngo swilo um so no twanana a na ha la ta mi byela hi timhaka letiwani college university of technology na university hi yoxe swi leswi a nga ta swi lava ku ri mi za mi mi swi chava chava swi leswiwani wa ya a college wa ya university of technology na lava a ni sweswiwani hi tiva ku ri hi le ku lweleni ka ku ya yinanini a. eyunivhesiti ya le straight hi mhaka ku na degree va ka hina ni kombela ku ri hi tluruka na hi tluruka hi ta hi ta ta ta tindhawu letiwani vona ku saseke njhani loko ni kha ni languta languta kahle ni vona ku ri he ku tele la vo huma handle mani na vo Germany vo Australia na vo ve ri mani a Gabon na vo Kenya. Ku ri u kuma ku ri na voho i vantima mara va te tindhawini to saseka lahawani hi voho va nge le ku dyeni ka valungu hi ndlela liya ya ku ri va le ku va tekeleni ka mali na swin'wana na swin'wana. Hina Matsonga na hina hi ri koho kwala kaya mani ku so mina ni ringeta ku mi byela ku ri mi nga chavi ku tluruka mani hi ku ri hambi wo ta lahawani u kha u nghena college loko u tlhelele kaya u ha no ni le ni le Cape Town. a ma zi ma lava ku tiva ku ri u le Cape Town u endla yini u dyondza kwihi swi swi ku yini yini ma zi ma lava no swi tiva sweswi ma sungula ku pengetela phela e ma ta swi swin'wana vanhu munhu wa muntima a nga ku hlekisa u ri u le Cape Town ivi va tsaka tsaka va tsaka tsaka va nyanyuka nyanyuka kasi na loko u fika lahawani swi fana na loko wa fike. endhawini yin'wana yo karhi ku hambana hi vanhu ku se ku tele ngo valungu ma vona so okay a college mina vanhu vo tala va swi tiva ni hlonipha munhu wa wo huma college blind hi mhaka ku ri vanhu va le college va tiva swi swa mavoko direct a nga hi nga teka munhu wa le inaneni wa le yunivhesiti hi n'wi yisa na munhu wa college u kuma ku munhu wa le college ya ha ta ku a endla ntirho wo famba fast so munhu wa le college. Tanana lahawani hambi wo ta lahawani u kha u nghena le North Northlink College u ta u ta nghena as long u ri Cape Town a kusuhana na lwandle yi tele ngopfu Joni leyi wo fambafamba wa vheta u ka haleni i Muchangani ene na mina leswaku Muchangani Mutsonga eyi mina ni tima ngopfu laha ka ku ni Mutsonga hi mhaka ku ri heyi mina xivongo xa mina xi ni pfumelela tano. ma vona although lexa xa mina xa xa xa xa straight lexa mina i i nkuna ma vona so ne okay loko u ta university of technology loko ya university of technology u fika u gain-a skill na theory basically hi leswi swi nga xiswona hi ku ri loko mo cheka hala ku va na ti-practical ta equal na ta theory ma vona which means loko se u ya u ya tirha u va u kha u ri na theory u va u ri na inana na ti-practical loko ya university u ya u ya ba theory. A ni vuli ku yi bad a yunivhesiti mara ni ngo vula ku ri ya nga ri na van'wani va tikuma ti-practical loko va ri yunivhesiti ma vo mara loko ho teka munhu hi ku ri okay hi loyiwani famba yena ni famba tirha tirhweni u ta kuma ku loyiwani wa le yunivhesiti u ta rhanga a la ku adjust-a adjust-a nyana hi ku loko mo byi cheketela kahle lebyo dyondzetela ti a tiyunivhesiti hi lebyiya byo byo lava ku ku tshama byi dya buku ivi byi hete bya yi apply direct in terms of ku vula munhu kumbe bye munhu ende hi leswi va nga yena na swona va swi vona ku ri e va dama lavaya loko wo n'wi teka munhu wa le yunivhesiti ya ya n'wi bisa piki u ta badla kuxa so loko wo teka munhu wa le college yi n'wi yisa ya ba piki ku heta ku ta munhu wa le yunivhesiti a ta ta kombetela leswi nga ri swi right ma vona ende a ni vuli ku ri swi wrong-o kumbe swi right mara ni ringeta ku mi komba ku ri hi leswi system leyi nga xiswona ka nkarhi wa sweswiwani ma vona so loko u ba college u heta u ba u kota theory ku ri se u ya u ya va equal u nga nghena na le ka mayini wa nghena na le ka ku kombetela wena wo nghenetela hinkwako ma vona so mina a ni la ta mi ku encourager ku ri okay va ka hina A hi yeni laha ku nga na kusuhani na lwandle, hi ze hi teletele ngopfu halaya majoni se se nkarhi wo hi tluruka va ka hina hi tluruka a mi swi lava ku vonanyana leswa zonyana va ka hina e swi saseke ku xa swilo leswiwani a ni nga swi tivi ku mati ma gina kwihi na swi vo hi lamaya le maginini halaya e mati ya vanhu va misava na wona se mehe mina no ringeta ku mi byela ku ri mehe. Mi nga chavi ku tluruka mi ya dyondza college as long u ri kule hi a hi tlurukeni a ni nge a ni nge ni ta swi vula ni tlhe ni swi tiyisisa a hi tlurukeni hi ya le kule va ka hina hi ya hi ya vona nyana misava ya le kule hi ya hi ya vona nyana valungu hi ta hi ta ti introduce se ko xota ni ta ni ta ti tlhotlhometa na mulungu ni ringeta ni vona ku ri loko no kuma munghana wa mulungu e phela ve ri valungu va pfulapfula tindlela so loko wo za u kuma munghana wa mulungu a. u hetini phela he hi swa mintirho a wa ha ze u lava ku struggle struggle hi swona wo vheta u landza it's either mulungu kumbe mkula byi byebyo hi byo byi nga khoma south africa loko mo byi cheka kahle it's either ro ba accounting ro ri do kumbe ro ba dokodela or njhani njhani ivi lava vulungu se byo flowa kunene byi ba business a bya ha ze byi ti dlaya dlaya. so hina vo daki ha ha ringeta ku ba vungungundzwani na loko munhu o tshuka a tlurhuka a kuma ntirho wa kahle u fanekele u va u kumbe byi a badle swi twa kahle so ka hina hi nga chavi ku tlurhuka a hi tlurhukeni.